Merhaba ji we re şeva we xweş be înşellah em bi xêr û xweşî bin. Çeka xwe hazir kin vir de werin em mesela xwe îşevê bêjin. Li Iraqê mêrkek hebû. Ew mêrko jî mokînê xwe dime diçû yanî mokînê xwe bes tiştî wê siratê wî zêde kiribû yanî pir ecele diçû.

Kê çi wext rehet bibî sebe vî hewî hewî mêrkî bernodin heto fehm dikin meselen kêvo mêrko çi were Sîriye kot kêvo mêrko robê ronabê wedî wî sihî koş dûniye ku wedî wî sihî rind bê wê hesebî tehqîqot de wî mêrkî ji hepsê derxin qeleşî tew tenê wê di sêriyo ilam di hepsê de bimînê. Al min vo Mêrkur û kirin kirine hepsê wî din jî kirine misteşfê. Mêrik kirine hepsê û mêrik bon dike bon dike ez qurbona we me ez heyrona we me hemû bes nîv saetekê min ji hepsê derxin mesele mirin moyîn tê de heye gere ez tew nîv saetekê ile min her min mol werim dibê hê xêr e te vo ew e xona dike herî mol werî vo hepse tu nikon derkevî.

Derketin qola ye û her nîv saetekê, corekê, bondikê ez qurbone we her corê şirtekî xwe digirê. Her ku şirtekî digirê ez qurbone te, ez heyrone te bes nîv saetekê ez herim mol werim. Binê tu çi perê dixwazî ez bidim, binê tu çi dixwazî ez bikim. Divê non û mistehîl e heta te teqrîrê dixtorê şer'î nê, heta em meseleyê fehm nekin û meseleyê te ji bo wekîl niyobekê hîn were mû tu emkê tu qerarê bide ne. Begî dike folê bidî derkevî, em nikon ter tiştekî bikin. Û ber wî şirtî digerê û ser wî şirtî digerê î dinê dibê nû. Gê ji dirûn ji hev re dibên dibî vî bû dilê çi ye. Dibe dixwaze ji hepsê nîv saetekê derkeve ecele dibe sikerme mole were. Gê kî wî derxe ye? Û kes dûrî wî derxe. Vê tolî dinê re yekî zobit tê. Zobit re dibê ez qurbone te, ez heyrone te. Dixwazî tu bi mir were. Ez her me mol nîv saetekê tu jî bi mir were. Ez her nîv saetekî îşekî me heye ez hel bikim weleh mesele mirin moyîn tê de heye. Dibê no navê ez nikom te bim. Yin çi dikê dibê no. Dilo tolî moyî şirtîyo ki tê di bero derbas bî wî şirtî jî digire tam ot şirtîyo kî ber no dêw jêr meselê no bijê. Şirtîyo kî dinê jî tê xêr e dibê wele Meselê te çi û tu her yekî digrî dibe ez kerma mol ez her yekî digrî dibe ez kerma mol e. Me meselê te bîst to tu kê dibînî tu cêr wer got bêjî. Meselê te çi çir tu xwe zîhenî herî mol sebeb dibê were ez te bêjim bes bir mobînî min te de bê. Dibê bêje ku ez qonic bûm wahed ez te derxim here. Yanî ez bi te re yordim bime.

Û jinê mî jî li mol û xwediyana wê vegerê mol wê jinkê li mol bibîne. Ez wê em rûniştî bûn min got em hinek çerez me dî mol tiştek tê tune min got em hinek çerez bîn min ser rê do min xwe bi ser kilît kir wez derketim. Û min hodis kir wez kir me hepsê jinik di hindir do min wê no jinê min e were wê mêrê wê jî were. Yanî wî mêrê min were mole wê mole û jinê min jî were mole me wê jinekê bibîne wê vo jî bê mêrê yanî wê mêrê wê jî bê konî jinik îşta hecele gera ez herim mol qe bi ser vekim û werim dixwazî bi min re were ku wey bê namûs tu çî jinkeke zewicî roj tew derd kevdî ez vi tiştê winî kişt û bi derê hurdim kin vû bênamûsî winî bimeş bûm bi qeleya.

Dibê bo qilê Ezher mêrê wê miroqebe kiribê, belkî jinê xwe miroqebe kiribê, belkî yanî tiştek hebê, tirsiya yanî şertî pêşî. Ku dore min yanî vajin ku bin miroqebê dê mêrê wê bikujê tişt miştek bi wê me bikujê. Wê fikirî bê ino ez ew ê me dostê wê me. Neyse vo mêrko dorê dûr xwe miroqebe dikê dinêrî kes tune ye.

Jinik wergo dinê rê dorê dirrivê xwe ve çêrê. Wergoyîn dinê rê ya kevê hindir dorê dirrivê xwe ve çêrê. Mêrik stixirob dibê bond kê dibê jinik jinik derkeve ez ne ew me bes dibê inî ketî hepsê ez şirtî me zotim qey pivekim yanî ser te se bi derî molê xwe. Jinik darno kevê xwe ve çêrê. Ser di dorê, ser di dorê dikenokê dernakevê. War goş şîqînî bi jinekê dikevê, vo qurşînê derdixê, vo şirtîyo li jinekê dixê. Jinekê çor pênc ewo qurşîno li jinekê dixê, jinik dikujê. Di vir çi re jinekê dikujê? Derd kevê vê jin ku jino wî ye. Dê vê gû mêrê min li şixul e, mêrê xwe şir diye li şixul e, mêr mêrê xwe ala sos dewamê xwe qedîyo vegerê mol û ser de vê mêr ku winî jêr dibêje dibê berî ez herme mol ez herm jêr qê pivekim ez herme mol. Dorê jêr qê pivetkê tenê rê jina xwe ye. Yanî ew jinê hone Ku di hundir de qo piser kilîtkirî jino wî ye. Derdixê di wançê xwe derdixê jinikê dikuje û derdikeve. Çi do te telefonê şirto dike û meselê xwe gîje. Şirto re dibêje ji te dibê mesele winî winî û xwe teslîm dike. Ji te binêre merî nizanê qederê me re di çi ye zî kiriye. Mêrik çûye Elsiz pîro yardim ke. Derd kevê ve jinkê di hindir de jino bîye. Mesela me hew bû înşela we ebre ci iston. Înşela we ecibon di ku ecibon ji bîr nekin, îştîrak bibin, îcab bikin û vê vîdeoyê bela kin bir her kes şêfaydê bimîne. Şeva bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.